solamente cu musica pero tambe am, am, ambiente y tambe informacion awen así nos yende na di blood bank aruba cu tengo con nos in studio mi tabay dune e mes chance pa por introducir su mes awen nos tiene placer de conversa cu Josie Williams. Josie William, Josie kon tabay kubo a we botei a ma comprende ku babin a mes kos ku hende ko bayan busca dos bay dona sanger babin tiki nervioso ya we de verdad Un tiki so. Un, un tiki so, mis koko ta así, ne ta solo un tiki so. Josie, welcome, welcome bia na, na XFM e radio di mas um, nobo aki na, na Aruba, e mas moderno. Um, bloedbank, konta bendo ku bloedbank te kawoki? Kontami. Uh, Bloedbank ta beyendo bon. Nos tin nos donantenan fiel, fiel ku Kada rato ku nos yama nan, nan tei pa nos. Aster, awor kiko ta e importansia pa pa don um, bo sa pa pa donate sanger? Hopi bianan ta bisa ah pero dikon mester? Pa e ta ta algo importante, pa kiko? Hendenan ku no ta eduká riba e materia, pa kiko ta importante? Um, duna sanger ta hopi importante Sí. para nos ta un isla. Um, nos no por djis bisa, ok, nos ta koi sanger. Nos ta trese sanger for di Bonaire of No Kòrsou. sa pa supermerkado kumpra, Nos no. ta bai check. No. Nos ta un isla i nos mester provide pa nos mes. Um, y cosas sa pasa aquí, nan. Okay. Cu accidenten grande, bijvoorbeeld. Y nos mes lever eh, producto de sangre para así nos pacientes nos puede salvar vida. Ok, ahora es aquí, am tu lugar, está pasa hopi, aquí na Aruba, dus hopi biabos, dus está pasa accidente of incidente nan cu ting mister de sangre? Um, sí, esa pasa, más frecuente cu um, nos ta kere. Okay. Y ya, nos no ta lever eh, productonan solamente pa accidentnan, pero tambe pa gewoon patiëntnan ku tin wat for bloeding. Okay. Tambe nos ta lever pa patiëntnan ku tin un kimadura, tambe. Y um, patiëntnan ku tin problema ku stalling, problemen, dus eseinan tambe nos ta lever pa nan. Y awo ki ama mi ta sigur ku e open dag aki mi ta sigur boso ta desea di tin mas Mas em hende ku ta bin donate sanger. Oki kuantu ongeveer tin pa aña, pa luna, mi no sa kon bos ta kont'é ku ta bin i a hasi nan donashon? Ehm, awo pa ta eksakto nos tin, ehm, mil treshent djes kuater donante. Ok. I boso ta desea mas? Nos ta desea hopi mas. Kuantu mas? Ehm, nos target ta pa yega. Tres mil donante. Tres mil kemen. Boso ke doble e sifra aktual. Nos ke doble e sifra aktual. Um, esei ta pasó nos tin un, un, ja, Aruba kompleto tin, nos ta den un vergrijzing tambe um, na bloedbank. Hopi di nos donantenan aktual ta um, hendenan di edat mayor. Dus nan tin un, un spesifika edat ku nan no lo por duna mas. Dus nan tambe ta um, val uit. I nos kier baha e druk di e antal donantenan ku nos tin awo. Nos kier pa nan bin duna un biaha pa aña. Pero okay. awo e druk ta sina halto riba esonan ku nos tin aktual ku tin par ta bin hasta 4 biaha pa aña duna sanger. Wow. Dus boso ke purba se back na, of bai na uno. uno. Si. Ok, dus um, se ke men ku ta fali, maneer pa menshona, nos ta faltando dobbel. Dus boso desea tin dobbel. Ke si. men E, tin un demanda halto mesaki, mester di mas sanger, donashon di sanger, pa asina sigui yuda hendenan ku ta den hospital. Korekto, korekto. No. I ya, bo ta, bo kier ta e pul ku bo tin awo, nos ta hopi agradesido pa nan. Si. I whatever ku nos yama nan, nan tei, pero nos kier pa nan, ya, Dan tin un, un, un rustdag, un Ja. terugperiodo un tiki mas al, grandi. O eh, de tin bia hende nan no ta mucho educa riba esaki, no? Tin hopi nan no sa am, kiko tur ta ta am, e rekisitonan, am, nan no sa am, kiko esakinan tur ta tin te make. Dus, am, awor ke ami ban bisa ke ke bin am, Mi hasi un donashon di sanger, kiko ami mester atrobe? Mester inskribí un kaminda òf kiko ami mester tin pa asina por hasi un donashon? Sí. Si bo ta tussen djes ocho ku sesenta i sinku aña i bo ta bon di salú, bo lo por skrijf in. Bo por skrijf in libremente. um, na nos website ku ta um, bloedbankaruba.aw bo i bo ta volg e, e website e website ta duidelijk e ta bisabo um, tur e stapunan ku bo tin ku hasi um, sowieso ban bisa ah, bo ta sinti awo bo ta bisa ok mi ta sinti bon di salud pero bo ta bai seka nos bo ta bin hasi un intake i toch no ta tur biaha tur hende ta pasa e requisito nan okay. pero esei ta nos ta haya sai ora ei te ora ku por bin seca nos. Ok. Um, awo tin algun van bisa maleshanan of of persona ku por tin un malesha of algo ku por bisa hey, nan no por hacer un donacion di sangre? Um, sí. Um, patiënten ku a di haya cáncer ooit. Ok. Um, y na cura, toch um, ainda um, libremente miho pa nan no ta donante y Tambe um, personanan ku tin byvoorbeeld na remedi ta iets te maken ku hanguha. Byvoorbeeld okay. si bo tin diabetes, dan bo ta spuit insulina tur um, dia esei tampoco no, no por. Okay. Y si bo ta toma un par remedi oral, tampoco no, no lo por. Pero, no pero tú eres aquí, tú eres aquí, na lo, ah, vos o team lo, lo um, guía, nan ora nan bin open dag, por ejemplo. Correcto, nos duna na información, si nan tin pregunta, nan por contra nos libremente. Y um, Ya, nos ta duna nan e informashon ku nan mester e ora. Awo nos ta papiando di un open dag, open dag asina pa por atrahe mas donante, pa por tin mas donashon di sanger i no mester keda yama e mesun mesun donantenan, ey bo tabata bin yama aserka nos, no ta no ta e dul tampoko di boso. Ki dia e open dag aki ta bai ta i kiko tur lo ta inserá den e open dag? E open dag lo ta djabièrna awo, djes tres di yüni. E lota di Jesusor pa Sincor. E pueblo henter di Aruba ta welkom. Ah, boso ta bin, ta pasa cerca nos y nos ta mustra boso e proceso cu ta pasa eigenlijk cu e sanger. So, Oké. hopi hende no sa kico nos ta haci cu e sanger despues cu e donante bin duna. Dus nos ta duna un rondleiding, ta wak nos machine nobo, nos tin un machine nobo. Anto, nos ta pasa mustra bo. Kiko ta pasa ku e sanger okay. despues ku nan bin duna? Awor tin hopi hende tin fobia tin hangua. Mm -hmm. um, hopi hende ta a mi te kere bia pasa mi ora ma bishita boso mama bosi vera mi me suficiente go um, hangu et un kos ku sempre a mi ti miedo di che awo mi ta sigur ti hopi yende mas ku de mhm. miedo di hangua awo kon bolo convence nan pa toch mas ke ti miedo toch bin e da hasi hopi dolor eta eta konta nos Wak. E waki e sali, wanneer wak e sali, Shonan. eh, Oké, wat entiende Josie, papi? Oké, wak. Nan mi bisa, nos tin hopi donante Mhm. ku tin em tin miedo di hangua. Oké. Nan ta bisa ku e no ta hasi doló, pero e ta den bo kabes. Los bo ta bisa, ai, mi tin miedu di dje, miedu di dje, ante ora e ta hasi doló. Ok, dus, dus ora mi, dus ora e ta full mental. Wak, mi no ta bai gain. E hanguha ta un tiki mas diki ku normal di e Ok. hanguha di ora bo bai duna sanger. Pero nos ta un team profeshonal. Bos ta situ dia, Nos ta toch? getraind. Boso ta bin, nos ta Am tuma e sangre bon sa mes ku e ku ba haya hangu. Vira cara, vira cara. Mira, eh, se Vira bisa cara, na. sí, sí. Ok, ok, van bisa, ok, van así, mané. Um, ama llega y van bisa ami ta e persona con más miedo de angua everything. Combo lo trata ami como un donante pa así na mi no Mi, mi no um, bira nervioso, e que miedo. Ban bisa ama kai sin den estul kibo ta bisa mi. Ayo. No, hasta gaya. Mi ta lanta pai mucha, mi ta pai. Bo bisa mi se mi ta queda no que pasao. Oh, tinko. No, bia pasa pa si wege kaba. Mi se mi ta bisa, pero okay, mi kai sinta. Ban tu seriedad o okay, mi kai, okay, mak sinta. Aha. Wo, pues mi lo ta hopi bia wo sera. Mi manga lo ta sodando, pero kibo lo bisa mi pa tranquilisa mi. y cu mi por haci e donacion trankil? Mi lo bisa bo Tarek. Ok. Trankilo, mi tin ocho aña di experiencia di Ok. dona sanger. Kora Mhm. keda hala rosea. Mi ta... Sigui, no hari mi bo. Sigui hala, con sigui hala rosea. Mi ta bay pone e stuw band y e ora mi ta bay pasaba bay hanguha, mi ta conta te tres. Ok? Ok. Hala rosea. Hala rosea, ok? Uno, Dos, tres. Mi sinti e que me bon. Ah, no, así no fácil esta pa e shonan. E shonan bosa nan ta bisa ku cada donación por salva tres vida. Um, di kon e saki boso ta tres obi bia dilanti un donación. Por ejemplo, a mi bai mañan. A mi donación por salva tres vida. Correcto. Um, e donacion, ora bo haci un donacion, hopi hende ta kere ku e saki ku bo duna, esei ta bai di biaha pa un pashènt, pero esei no ta klòp. Nos ta bewerk e e sanger promé, anto un sanger por split den tres produkto di sanger. Dus bo ta haña e sélulanan kòrá, bo ta haña e plasma i bo ta haña e plaketasnan. I tur tres por bai serka un diferente pashènt. Wow. Ok, no, ke men un donashon por yuda tres diferente pashènt, salba tres diferente bida. Awor mi sa ku tin diferente tipo di sanger tambe, Tin un tipo cu bos ta bisa, ey, nos ta buscando esaki, esaki ta nos mester di dje, pasobra nos no tin hopi? Um, wacht, tur ta welkom. Zij nos ta Oké. haci duidelijk. Tur um, bloedgroep ta um, welkom zeker nos. Pero um, e percentage di e Sanganan ku ta negativo ta hopi e persentashe ta hopi abou. Okay. Em, den e populatsi mes e ta abou, dus imaginá pa bo haña donante ku e e tipo di sangernan ei. Dus e sangernan ku ta negativo, nan ta hopi welkom. Dus nan ta hopi mas welkom. Tur hende ta welkom, pero bosnan ta hopi mas. Shownan esaki ta bai tuma luga dje bierna woki e open dag di am bloed bank mi ta bai pone sigur esaki riba screen pa bo por mira tambe am unda bo ta wako join nos na open dag unda ta menciona bloed bank open dag 2025 bishita nos sa mas di tur loke ta pasa ku bo sanger di join e team di donante dje bierna djes tres di juni 2025 na di djes dosor di merdia te ku sink or di e tardi ke men shonnan tin sufisiente tempu pa asina bo por pasa am i risibi tur informashon i tambe por ta inskribí mesora pa bira un donante. Esaki ta tuma lugar na Bloedbank na Horacio de Berg Hospital. Kada dje sinku minüt lo tin un mini tour unda nan ta bai duna boso un tour di tur loke ta tuma lugar. E mira nan frishider nobo no, nan mashin no, frishider no, mashin, mashin. Machine, sorry, sorry yo. Es un drama mi gaba yo. Ey tambe te pedin cada ah, manera ta bo por lezen tambe arriba eh, bo por lezen arriba flyer cu cada donacion por salva tres bida. Abo tambe por. Aruba bo ta cordialmente invita pa por te a jabiar na wo am un tiki tempo saca ama Jesus sorte net bo ta break bo ta pasa Wendy's compra un combo bo ta baha bin mesora na bloed bank Y asina bo por ricibi tur e informacionnan aki, alright? Um, mi sigur Josie tin algun mensahe of algun, algun um, informacion mas cu ta desea di duna e comunidad cu ta scuchando? Um, ami ke djis invita um, pueblo di Aruba henter pa pasa cerca nos na bloedbank um, djes tres di juni djabièrnè awo y Bin ku tur bo preguntanan, tur bo worriesnan. Bin ku tur bo sangernan tambe. Ku tur seka nos, anto nos lo yuda bo. No mas te. Thank you so much Josie. Danki pa tin huntu ku nos. Masha danki Tati. Thank you! Aruba Cine, nos a kaba di risibí tur informashon di e open dag pa djabiar awor. Úniko hende ku falta ta abo. Abo pa por ta e manera bo a kaba di menshoná nos tin un ongeveer mil kuater. shen donante, pero loke ta e necesidad of e demanda cu tin mester tin sigur un rond tres mil, ke men mester redobla e suma di donante. I kòrda no cu cada donacion bo ta salba tres bida. Ke men Aruba sigur ban a ban e open dag, ban a ricibi tur e informacionnan, ban bira un donante di sanger pa asina por. Tin yuda nos rumannan ku tin mester di nos, esun ku mester di bo donashon. Alright? Arepa nos ta kla pa sigui ku mas, laga mi bai ku un brik un ratu, un brik komershial, i aki ratu nos ta e bèk ku mas músika, mas ambiente na XFM 102.7. Alright?